Hallelujah. Wɔn a wotie me, menim sɛ ansa na wobɛtie nnwom bɛwie no, na Onyame ayɛ w'adom. Na wɔbɛyi wo afiri ɔhaw biara da wo soɔ, amanneɛ biara da wo soɔ, Onyame bɛsoɛ, ɔbɛyɛ ama wo. Hallelujah.

Yɛasan ba w'akwan mu anɔpa yi biom a yɛde nkuranhyɛ nsɛm ɛrebrɛ wo. Na nsa na yɛbɛhyɛ aseɛ no bɛsrɛ na yɛabɔ mpaeɛ. Onyame woyɛ nokwafoɔ sɛ anɔpa yi nso wama ade papa akye wo mma na wama yɛn nkwa foforɔ. Yɛmmiyie sɛ Onyame a Wama adepa akye yɛn no, wunim nea enti. Yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ, Onyame, ka yɛn ho anɔpa yi. Fa yɛn kɔ yɛn nnwuma so, na san fa yɛn bra asomdwoe mu. Ɛwɔ Yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Anɔpa yi, onua dɔfoɔ, me ne wo resan ahwɛ nkuranhyɛ asɛm

and reaching forth unto those things which are before, I press towards the mark for the price of the high calling of God in Christ Jesus. Anɔpa yi, Paul sɛ, Anuanom, ɛnyɛ me sɛ manya anya biribi. Paul na ɛkasa yi. Ɔse, ɛnyɛ no sɛ wanya anya biribi. Asɛm anɔpa yi, mede hyɛ wo nkuran no. Broni kasa mu yɛato din complacent. Ɛyɛ mma nyɛ complacent. Yɛka sɛ complacent a, sɛ wayɛ over satisfied. Wagye atom saa sɛ wodeɛ bia biribi anhia wo. Wodeɛ deɛ wowɔ no ayɛ. Deɛ wowɔ no asom bo. Woanya anya deɛ wanya wie. Paul sɛ ɔno deɛ ɛnyɛ no sɛ wanya biribi o. Na Paul kasa no na ɔyɛ obi a Na wohwɛ nwomasua mu a, nka mɛka sɛ ɔyɛ lɔya panyin, barrister of law. Sɛ nka woba ɛyɛ amambuo mu nso a, na nka ɔyɛ obi a na ɔyɛ minister. Nka mɛka sɛ nnɛ yi Ghana mmere mu a, nka wɔbɛka sɛ ɔnhia hwee. Ɛfa sika fam a, ɔwɔ bi. Ɛba dibea a, ɔwɔ bi. Anuonyam ne obuo nso, nka Paul, ɔwɔ bi. Na ɔde baa nyamesom mu berɛ a ɔbɛhuu Kristo no. Paul tetee nsɔre bebree. Ɔtee bi wɔ Corinth, ɔpetee bi wɔ Ephesus, ɔtee bi wɔ mmea ahodoɔ. Ne nyinaa mu no, Paul sɛ, ɛnyɛ no sɛ wanya biribi, na mmom ɔno deɛ, ɔbɔ mmɔden, adeɛ baako a ɔyɛ ne sɛ, ɔpo nneɛma a atwam nyinaa no, ɔdane gu n'akyi, Deɛ ɛbɛyɛ obetumi apere akɔ nkan akɔdu botaeɛ no ho. Onua, wo botaeɛ ne sɛn? Botaeɛ a wowɔ abrabɔ mu ne sɛn? Botaeɛ a wowɔ awareɛ mu ne sɛn? Wo botaeɛ a wowɔ wɔ adwuma mu ne sɛn? Botaeɛ bɛn na wode bɔ wo bra? What is your target or your vision? Wo botaeɛ ne sɛn? Paul deɛ ɔse ne botaeɛ ne sɛ ɔnyɛ nyaa biribi, ɔnyɛ n'adwene nso sɛ deɛ wayɛ no ara ɛyɛ. Du baabi a Sɛ yɛbɔ bra na abrabɔ no hyɛ aseɛ sɛ ɛkɔ nkan kakra a, na afei nso sika ba yɛn nsam da biara da a, yɛn adwene yɛ sɛ sesei deɛ ɛde abɔ yɛn bra awie. Nti wobɛhunu sɛ, sɛ Awurade ammoa wo a, na watutu mmirika na wakɔtɔ kaa, na watutu mmirika na wakɔ akɔgye fie a bosome wotua bɛyɛ 600 Ghana. Na mebisa wo sɛ, so w'asika a wonya no mfa so ɛba w'adwuma a woyɛ mu no? Sɛ wokeka bɔ mu a, deɛ wodie no, bosome no woka bɔ mu a, ɛne mfasoɔ no yɛ pɛ anaa ɛboro mfasoɔ no so. Sɛ woyɛ too complacent sɛ woanya wo ho awie a, woanhwɛ yie a, ɛde wobɛkɔ ɔhaw mu. Sɛ buroni ka sɛ complacent a, deɛ ɔpɛ akyerɛ ne nyinaa ne sɛ a feeling of what? Content or a feeling of contentment. Don't be too content. Deɛ woanya no, wonya bi ka ho ɔyɛ. Nwomasua a wanya no, wonya bi ka ho yɛ. Obu a wowɔ no, wonya bi ka ho yɛ. Awareɛ mu, w'awareɛ rekɔ nkan, nanso wonya bi ka ho yɛ. Wo nyamesom mu no, woyɛ obi a ɔbɔ mpaeɛ. Woyɛ obi a wo nan yɛ ntiatia Onyame anim, nanso wonya bi ka ho yɛ. Ɛnyɛ kɔmpresɛn. Nyɛ w'adwene sɛ wodeɛ woanyanya biribi. Me deɛ manya ahu Nyame awie. Me deɛ menim Nyame. Me deɛ menim mpaeɛbɔ. Me deɛ menim Bible akenkan. Menim pirikyi. Ɔno nti enough is enough. No. Don't be complacent. Adeɛ baako a ɛwia yɛn bebree wɔ yɛn nyamesom abrabɔ mu no no, obi adwene yɛ ne sɛ onim mpaeɛ bɔ nti no, ɔsen ne sɔfo. Obi nso adwene yɛ ne sɛ sɛbio otumi kenkan na otumi ka Nyame asɛm nti, ɔyɛ bɛta sen ne sɔfo. Ka ɔno nko ara n'adwene mu a, yɛnyi sɔfo wɔ hɔ na anka ɔno mmɛyɛ sɔfo. na ɛnyɛ too comprisent, na deɛ ɔyɛ saa no, na, na, na, n'ahwe aseɛ wɔ anim ha yi ara. Sɛ woyɛ sɛ nkyɛ na wahwe ase, woyɛ sɛ nkyɛ na wafiri Nyame anim, woyɛ sɛ nkyɛ na kakra a wanya no nso afiri wo nsa. Kapere kɔ nkan sɛ, nka wobɛdɔ akɔ baabi a emu dɔ, wobɛsua, wobɛtena wo sɔfo no nan ase, akɔdu baabi a Onyankopɔn ankasa bɛka kyerɛ wo sɛ, Baabi a wadu no, me tiribo paa mewɔ ma wo nie. Ɛnnɛ, ɔsɔfoɔ, woahunu sɛ wohu sɛ woayɛ ntɛm apere wo ho afiri wo sɔfo panyin nkyɛn? Ɔsɔfoɔ, wohunu sɛ woayɛ ntɛntɛm koraa te wo ho afiri asɔre a wowɔ mu akɔ bio de awɔ berɛ? Ɛnyɛ saa nso ne Nyankopɔn hyehyɛ maa wo. You feel it too big. You feel sɛ woyɛ content. You feel sɛ woyɛ okay. You are satisfied. Woahunu sɛ woadwene yɛ wo sɛ Wo seesei woatwam aboro sɛ wobɛyɛ sɔfo, enti sɛ ɔsɔfo amfiri hɔ no ammedi sɔfo a, ɛnneɛ ɔbɛte wo ho. Ɔno ne wo nnɛ. Woahu sɛ worebrɛ. Asɔre a wokɔhyɛ aseɛ nkɔ yie o. Afei wode nneɛma ɛfoforo, worepere, worebrɛ. But mehyɛ wo nkuran sɛ, Nka wobɛtwɛn kakra a, Awurade de wobɛdu baabi a ɔpɛ sɛ ɔde wokɔduru. Sɛ nka wobɛbrɛ wo ho ase a, Awurade Nyankopɔn nhyira waka sɛ ɔde bɛhyira no. Ka ne nyinaa bɛbɔ mu ama wo. Nanso yɛyɛ ntɛm pere yɛn ho tutu mampa mmirika de yɛn ho kɔhyɛ amanneɛ mu. Don't be complacent. Adwuma no a woreyɛ no, afei na wahyɛ ase o. Adɛn na apɛ sɛ wo nso kɔtɔ 4x4? Papa no a watɔ bi no nti a, Deɛ wɔne no hyɛɛ store no nti a, ɔno ɔhyɛ aseɛ mfinhyia bɛyɛ aduonu nie, nti ɔdi sɛ ɔbɔ ɔtɔ four by four. Afei na wohyɛ aseɛ twɛn kakra, mpepere wo ho, nko hann, ɛdan a ne bo wɔ den, na wo mfasoɔ a wonya afe no, mfasoɔ a wonya bosome no, wokeka bom a ɛntumi ntua wo dan no ka. Merekasa yi. Woyɛ abaamu a woasi so. Wunnya nwaree, nanso woakɔgye frat ɛfiri sɛ wo nsam aba bi. W'adwuma a woreyɛ no, ɛyɛ den a abosom wo nsa ba mu, wo nsa, wo nsa ka bi. Biribi kakra ba wo nsam nti, woakɔ akɔhan dan a ne boɔ den. Nanso, ɛdan no a wɔhan no, baako pɛ na woda mu. Mpa baako pɛ so na woda. Mefa kwan wei so hyɛ, mehyɛ wo nkuran sɛ, nka wobɛtwɛn kakra. na nka waboaboa sika no wobɛtwɛn kakra na nka woware a woatumi akɔtɔ akɔgye flat ɛdan bɛyɛ nnum ne mmiɛnsa ka bere a wo mmoa de yɛ aka wo nko yi deɛ nka mehyɛ wo nkuran sɛ nka tena deɛ wowɔ mu no saa na boaboa ho sie na bere du na sɛ wo sika a wanya w'adwuma a wayɛ ɛfata flat a wakɔgye flat Ebia ɛwɔ sɛ wote aseɛ sɛ you need to remain focused in life. Don't be distracted. Ɛdeɛn na wopɛ sɛ woyɛ wɔ abrabɔ mu? Ɛdeɛn na wopɛ sɛ wonya wɔ adwuma a woyɛ mu? W'awadeɛ mu deɛn na ɛsi w'ani soɔ? Sɛ deɛ ɛsi w'ani no so nya mmaa mu a, pere kɔ nkan. Paul sɛ adeɛ baako paa meyɛ ne sɛ mepere kɔ nkan sɛ mɛdu botae no ho. Wode sii w'ani so sɛ wo awareɛ yi, wobɛbɔ mmɔden sɛ wo yere a waware no, wobɛtumi apagya no na n'adesua akɔ nkan. Saa na wode hyɛɛ w'ani soɔ. Anaasɛ wobɔɔ mmɔden sɛ wobɛbɔ mmɔden abue store bi ama no na ɛnya mmaa mu. Bɔ mmɔden sɛ wobɛpere akɔ nkan na wo botae a wode asi w'ani so no atumi aba mu. Mɛnyɛ kɔmperesɛn. Mpɛn bebree no, ɛɛ saa nneɛma wei tumi si ɛwɔ yɛ bibiman mu ha. So obi nya hunu bɔɔlbɔ na ne bɔɔlbɔ no a ɔbɔ no, ɔbɔ ne ho mmɔden kakra paa na afei ne wagya atiri ne yɛ. Na n'adwene yɛ ne sɛ ne so pere yɛ biara ni hɔ biom, enti deɛ ɔbɔ no ara yɛ. Ɔmpere nkɔ nkan sɛ obetumi akɔ n'anim sen saa. Ɔno nti, mɛnyɛ kɔmpere sɛ sɛnea Paul kae no, Ebia nnɛ woyɛ sɔfo a wobɔ wo ho mmɔden. Nkurɔfoɔ bɔgye wo so. Mma wo tirim nyɛ wo dɛ, na mmom bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi akɔ nka akɔdu sɛ wobɛtumi adu botae no ho. Deɛ ɛbɛyɛ ne deɛ Onyankopɔn wɔ ma wo no atumi aba mu. Sɛ wopɛ sɛ wotumi. gyina na wonyɛ complacent a deɛ hia ne sɛ you need to be remain focused don't be distracted by anything abrabɔ mu no adeɛ baako wɔ sɛ wohyɛ ne nso paa ne sɛ deɛ wode asi w'ani so sɛ woyɛ no womma biribi ntwe wo mfiri ho anaa wonsesa w'adwene pere kɔ nkan kɔsi sɛ deɛ woyɛ no wobɛtumi ayɛ awie na wawie no sɛneɛ sɛ deɛ ɛtɔ so bie mu determine to reach out your target Ɛsɛ sɛ ɔbɔ mmɔden sɛ deɛ wode asi w'ani so no wobɛwe atae so kɔsi sɛ saa target no wo nsa aka ɛmnyɛ w'adwene sɛ woayɛ bi ɛnnɛ sɛ woba nyamesom mu a nnipa bebree na na kakane na ɔhyɛ ɔbɔ ho mmɔden ɔhyɛ onyamesom ase na ɔmfa nni agorɔ but ɛnnɛ yi na wɔadwene ɔm sɛ wɔayɛ bi wɔabɔ ho mmɔden bi Deɛ ɔbarima bɛtumi ayɛ ara na wayɛ no nti sɛ wofrɛ sɛ yɛrekɔ anwummere asɔre a ɔmma. Sɛ compresancy take place. Ɔfo sɛ berɛ a na ɔyɛ aberanteɛ no anwummere asɔre biara na ɔba. Nti saa bere a sɛ ne honam wo dodo no no wonyini no deɛ wayɛ no yɛ. Ebi nso wɔ hɔ a na anka berɛ a ɔhyɛ nyamesom ase na ɔmfa mpaebɔ nni agorɔ o but nnɛ deɛ ɔka ne sɛ berɛ a ɛhyɛ nyamesom ase ne yɛmfa mpaebɔ nni agorɔ koraa. Ɛnnɛ deɛn na asi? Ɛyɛ complacency ntia. Don't be complacent. Bɔ mmɔden ara sɛ deɛ wode hyɛ aseɛ no wode bɛkɔ awieɛ. Nti Paul kaa sɛ, Me Paul, mennya m'adwene sɛ manya biribi. Adɛn na ma w'adwene yɛ wo sɛ wo deɛ woabɔ mmɔden bebree yi? Wo deɛ woabɔ mmɔden bebree ɛfiri sɛ woabɔ mpaeɛ akyɛ. Wo deɛ woabɔ mmɔden bebree ɛfiri sɛ wotaa kɔ asɔre, anwummere asɔre biara no, yɛfrɛ obiara, bere biara no a yɛhwɛ wo no yɛbɛhu. Ɛnnɛ nneɛma sesa. Saa na wohyɛɛ aseɛ, adɛn na wopɛ sɛ wowie no sei? Mehyɛ wo nkuran sɛ, deɛ na wohyɛ aseɛ a na woyɛ wɔ onyamesom mu no, kɔ so ara na mia w'ani yɛ sen saa. Ɛyɛ mpaebɔ? Yere ho. Ɛyɛ nyamesɛm ka? Yere ho. Ɛyɛ Nyame asɛm sua? Yere ho. Anwummere asɔre na wobɔ mmɔden? Yere ho. Ɛyɛ mpaebɔ ne akɔnkyen? Yere ho. Ɛnyɛ w'adwene sɛ woabɔ wo ho mmɔden na baabi a woakɔdu no, ɛno ano no, Nnipa bebree ayɛ saa na wɔafiri adom no ho afiri atɔ. Deɛ na woyɛ a Onyankopɔn de adom dom wo, ɔno nti wonya anisoadehunu na wobɔ mpaeɛ a obi ho tɔ wo no, adɛn nti na wopɛ sɛ wogyae? W'adwene yɛ wo sɛ wodeɛ woabɔ mmɔden sen nnipa bebree, wodeɛ wobɔ mpaeɛ sen sɔfo, wodeɛ woka Nyame asɛm sen sɔfo. Saa nneɛma no de wo bɛba fam, ɔno nti ɛnyɛ kɔmplesɛn, yɛ w'adwene sɛ woanya biribi. Pere kɔ nkan sɛnea Paul kae no sɛ, Medeɛ mepere kɔ nkan. Deɛ mayɛ nyinaa atwam no, mede to m'akyi, na mmom merepira akonkan kɔsi sɛ mɛdu botaeɛ no ho. Sɛ wode saa nneɛma yi hyɛ wo ho wɔ nyamesom mu a, ɛboa wo ma wo nyamesom tumi nyin kɔ nkan. Sɛ wode hyɛ wo ho wɔ w'abrabɔ mu a, ɛma abrabɔ no wobɔ kɔ nkan. Sɛ wode hyɛ wo ho wɔ adwuma mu a, ɛma adwuma no a woreyɛ no wotu mpɔn. Ntutu mmirika animanim yi ara sɛ merekɔ akɔpɛ kaa atɔ firi sɛ saa bere magye store wɔ adum. Ntutu mmirika sɛ sisei deɛ magye store nti merekɔ akɔware. Ntutu mmirika sɛ sisei manya store nti merekɔ akɔhan flat. Ka ɛme ne wo a, ka ɛbɛboa sɛ nka wobɛtumi atwɛn kakra na nka adwuma no akɔ akɔdu mpɛmpɛnsoɔ bi a wo anisoadehu wopɛ sɛ wode kɔdu ansa na woatutu saa anammɔn yi. Sɛ woyɛ saa ɛboa wo. Mma w'abrabɔ a wobɔ no ko nnkan wo nsa nte mma fam. Nnipa bebree ayɛ saa, na saa bere yi w'abrabɔ asan ate aba fam, wo nyamesom asan ate aba fam. Awareɛ mu no, ama nneɛma ayɛ basaa firi sɛ n'adwene yɛ ne sɛ maware awie, nti maware awie no ɛno ano no me deɛ menni problem. Saa bere yi n'adwene yɛ ne sɛ me deɛ sei mekɔ asɔre nti menni problem. Saa nneɛma no ama y'abrabɔ akɔ pem. Ɛnnɛ mehyɛ wo nkuran sɛnea Paul kaeɛ no, anka ɔyɛ obi a na anka ɔwɔ dibea, Ɔyɛ obi nso a na anka nyamedwuma mu no wakɔ nkan. Ka ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɛba nyamesom mu a, ka obi anu ɔne Paul sɛ ɛba nyamedwuma mu a, obi anu ɔne no sɛ ɛba abrabɔ mu nso a, nka obi obiara nni hɔ a ɔbɛtumi de atoto ne ho. Ka ɛbɛma ne tirim ayɛ no dɛ. Nanso Paul sɛ ɔde saa nneɛma no nyinaa to nkyɛn. Deɛ ɛbɛyɛ a botae a ɔde asi n'ani so wɔ Onyankopɔn adwuma mu ne nyamesom mu no, ɔbɛdu ho. To ɔpere kɔ nkan. koduu sɛ oduu ho. Na wo nso, deɛn na woyɛ yi? W'adwuma mu, worepere akɔnkan wɔ botae a wode asi w'ani so no? Worepere akɔnkan wɔ awadeɛ mu wɔ botae a wode si w'ani so wɔ awadeɛ mu? Worepere akɔnkan wɔ adwuma mu botae a wode asi w'ani so no? Woyɛ saa a, ɛbɛboa mo abrabɔ atumi asi pi, asi ta, ma w'anigye awie pɛyɛ, ma Onyankopɔn nhyira a Waka sɛ Ɔde bɛhyira wo no, wo nsa aka. Deɛ ɛtɔ so mmienu a ɛwɔ sɛ wowɔ abrabɔ mu ne sɛ, Worebɔ bra a, try to develop a sustainable character. Fa esu bi a saa su no betumi ama w'abrabɔ no atumi atena hɔ na akɔ nkan. Nnipa bebree wɔ hɔ a, onyaa hyɛ aseɛ sɛ ɔrebɔ bra na wafa abrabɔ bi a ɛmma n'abrabɔ no ntumi nkɔ nkan. Abrabɔ no ntumi mpagya, na mmom ɛma n'abrabɔ ɛba fam. Do you have a sustainable character? Esu a wahyɛ aseɛ nnɛ yi, deɛ na ɛkyerɛ sɛ ɔkyena W'abrabɔ betumi akɔ nkan. Nnamfo a worefa yi, ɛdeɛn na ɛkyerɛ sɛ ɔkyena wo nyamesom betumi asi pi? Nkurɔfo a wo ne wɔn nam yi, ɛdeɛn na ɛkyerɛ sɛ w'aware a woaware yi, ebetumi agyina? Try to develop a sustainable character, Fa su a ɛbɛma w'abrabɔ a worebɔ no nsan mma fam. Bɔ mmɔden sɛ wobɛfa su a ɛremma w'abrabɔ a worebɔ no nsan mma n'akyi. W'adwuma a woasɔ mu sɛ woyɛ no, ɛnte mma fam. Wo sikasɛm a ɛrepagya no, ɛnte mma fam. Wo nyamesom a woresom, ɛbɛkɔ so akɔ nkan. Build a sustainable character. Ɔno na Paul sɛ, ɔno deɛ deɛ ɔyɛɛ ne sɛ, ɔde deɛ wayɛ nyinaa to ne nkyɛn. Ɔnsie sika wɔ nyamesom mu. Ɔnsie sika wɔ abrabɔ mu. Ɔnka nkyerɛ obi sɛ, wo deɛ si wo ho o, me deɛ mabɔ me bra, aka ama a mewɔ, mewɔ store. Na mmom ɔhunu sɛ store no akyi no, ɔsɛ ɔkɔ nkan. Build a sustainable character. Ɛnyɛ nnɛ a woanya store yi na abɛhyɛ aseɛ anom nsa, abɛhyɛ aseɛ afa girl friend, abɛhyɛ aseɛ abɔ kɔhwi berɛ a ɛdu anadwo a woapue. Berɛ a na wonni store no, na wotena ase yɛ yie. Adɛn na wopɛ sɛ wofa su a ɛmma w'abrabɔ nkɔ nkan, na mmom w'abrabɔ bɛte aba fam? Mehyɛ wo nkuran sɛ, nka nnɛ Awurade adom mu yi, fa bɔ mmɔden sɛ wobɛfa su a anaasɛ wobɛnya suban bi a ɛma w'abrabɔ akɔ nkan kan ara na ɛbɛkɔ ɛnte nsa ama n'akyi bio sɛ woyɛ saa a ɛma nea wahyɛ aseɛ no wode kɔwie na wowie no nkonimdie mu building a sustainable character is godly ɛyɛ nyamesom sɛ wobɔ bra bɔ bra fa kwan a ɛbɛfa so a wonyamesom bɛtumi akɔ nkan w'abrabɔ bɛtumi apagya anuonyam onyankopɔn de adom no ɛbɛyɛ kɛseɛ na mmom nkɔfa suban a ɛbɛma deɛ baabi ehu wo sɛ wogyina nnɛ no, ɔkyena wonnyina hɔ bio. Yɛnim nkurɔfoɔ a wɔhyɛɛ aseɛ wɔ abrabɔ mu no, na anka wɔkɔ nkan kama, nanso deɛ ɛkɔbaa ne sɛ, ne nyamesom sɛee ɛfiri sɛ saa bere wanya store, saa bere ɔyɛ adwuma sika aba ne nsam nti, ɔmfa Nyame nyɛ hwee, ɔmfa nyamesuro ne nyamesom nso nyɛ hwee. Enti ne nyamesom sɛee. Yɛahu nkurɔfoɔ a wɔnya adwuma no, Afei deɛ ɔka ne sɛ ɔde n'adwuma abɛyɛ excuse nti ne nyɔnkofa a ɛda ɔne Onyankopɔn ntam nso asɛe. Yɛahu obi a ɔwareeɛ na ɔnyaa aba no aba abɛyɛ mmusuo ama no, enti ama ne nyamesom ɔne Nyame ntam aba ɔhaw. Ɛnnɛ anɔpa yi, mehyɛ wo nkuran sɛ, sɛ Awurade pagya wo a, try to develop a sustainable character, su a ɛbɛma wo ne Onyankopɔn ntam anyɔnkofa atim hɔ. su a ɛbɛma wo ne w'adwuma a woreyɛ atumi agyina, su a ɛbɛma w'awareɛ atumi agyina, na afei nso wɔn a wo ne wɔn bom tu anamɔ wɔ Kristo mu nso atumi agyina. Building a Sustainable Character. Deɛ ɛtɔ so biem, complacency brings over anxiety. Compresency, ɛyɛ a ɛde menim menim na ɛba. Sɛ obi yɛ compresent a, n'adwene yɛ no sɛ ne ho so no akwan koro a, deɛ ɛde ba ne sɛ ɛma wɔyɛ menim menim, overanxiety, ɔfeel sɛ wɔnim biribiara, ɔyɛ too anxious. Ɔfeel sɛ wɔnim biribiara, ofiri sɛ ɔtumi yɛ biribiara, ofiri sɛ wɔnhia wɔ biara wɔ n'abrabɔ mu. Enti sɛ ɔbɛyɛ too compresent a, deɛ ɛba ne sɛ nnipa ntumi ntwe mmɛn wo. na afei menim menim san de wokɔ ɔhaw mu ɛma w'abrabɔ san san n'akyi nti mɛmmɛyɛ and develop a character of over anxiety nea ɔyɛ n'adwene sɛ onim onim no n'anim gu ase anaasɛ n'awieɛ ɛnyɛ fɛ yɛnim nnipa bebree a na wɔte saa, nanso wɔawieeɛ ankosi wɔn yie. Saa na w'abrabɔ te anaa? Ɛnnɛ, wo nsɛm baabi no, woayɛ w'adwene sɛ wodeɛ wonim biribiara. Sɛ woyɛ saa a, ɛmmoa wo. Sɛ wonim mpo a, yɛsua bi fi obi foforɔ hɔ. Enti nka mɛtu wo fo sɛ, to wo bo ase. Deɛ woahyɛ aseɛ no, ebi di nkan gyaa wo. Nka wobɛsua afoforɔ, wɔn a wɔadi nkan no, na wo nso woakɔ akɔdu hɔ atumi atwa wo ho. Ɛba saa a, Awurade bɛhyira no ahyɛ wo anuonyam. Awurade nka wo ho, berɛ a woatie me anɔpa yi, sɛ wode ahobrɛaseɛ ne su pa bɛtu anamɔn wɔ anamɔn pa a woahyɛ aseɛ mu, na awie wo nkonimdie. Wɔ Yesu din mu na mebɔ mpaeɛ, amen.